loko u yingisela album ya solo hinkwayo you the only two things that were not supposed to be there i track one na track three leswiya a nga swi yimbelela hambi ah, hambi man nga swi yimbelela just to put it into context just like that i solo makam my rights so no matter i'm flows if you you listen to manyangatsi where he's speaking where la a vulavula ku ku va ni zondzela leswi va ni zondzela leswi va ni zondzela leswi the flow ah man like the flow that guy can that guy you are supposed to be a rapper actually hayi kuta phikizana vafana la like he can flow like you can enjoy the flows in your ears like

leswi va nge swi chayi leswi va nge swi koti hambi u ringeta ku kopela kahle kahle swi lava hi veka ndzilo kani lingisela rirhandzu ra ti-movie the flow my man the flow the way you flows like it's like i nga ku volo i dya vuswa na guxe loko a yimbelela loko loko u nantswela kunene swi rheta the flows the fluidity eyi xilungu xi tikaka that's his talent like if you listen to lines like that line tin'wana to fana na vo va ri mani la a ngo nani eh swi swi nge ndza tshemba u nga believe something along those lines swi nge U nge tshembi hi nga tshembi hi ku lexi hi nga tshemba hi xona i xi kulukumba lexi nga tshemba hi xona hi tshembe Xikwembu something like that a vuya a ku swin'wana to swi tshikela matilweni swa le matilweni those kind of flows those kinds of words i swilo leswi wena u swi tivaka but you can't put it like the way he does so you must give him that credit that guy can sing that guy can write that guy can flow that guy.

Those things hi swi kuma kwini na hi swi kuma ka vanhu lava hi tirhaka na vona so what you do is you contact us you submit to database however you will get more information if you contact us so if na matende ku fana na mapapa wa rintisaka matende you come to us we put you on our database loko ku humelela the unfortunate n'wini la ku ri fura vava hi contact wena u hi supplyela wena hi ku hakela if u na khumbi like maybe vo h one hi contact wena mapapa hi ku hakela because we, you are our supplier so if you have one let's say you supply ni ka xikombiso hi mani ni vulavula leswi leswi swi supplyaka

de channel that matters the most aku hambogwata yeyey walava a wu lavi zayile wo ya jika pito ra nga pefumange i ta siku pfo ya wena i mane mi amukela ka the only channel that matters to watch

Not in this thing. Eh, hey. Hi le xitsakeni n'wana sesi hi le endhawini lodge. Eh, eh ha- va ri vutomi bya hustler. So ni lava hi ya vulavula hi this savage how savage this guy is how he continues to diss oscar makame and refuse but uh, many people think manyangati is a beef uh, diss track song yes it can be or not mad for me i rihuhu like maka mina rihuhu maka mi vula swihulu in this context um eh, hi na rihuhu ngopfu mavona so mara uh, i don't want to dwell much into i beef or i beef uh, eh, i will tell you at the end but as i break down i, I read the lines uh, u ta swi twa na ku i beef um ni ta mi panicha ni tinqambi ni ta mi panicha hi tigigi tinqambi ho ni ta mi panicha tigigi ti tele so I won't quote the words as they are so because now a ni ni yingisele nghoma se ni ta sport ni sport so once yi me a mention tigigi wu ni ku gega mani ni khome tinyungu to borha vanhu vito ra manyangatsi i ra mina what makes me love this line is ni khome tinyiko to borha vanhu vito ra manyangatsi hi ra mina because manyangatsi in it the word itself the name itself ri vula ku wa borha wa nyangatsa wa so Loko ho ze hi ku Manyangatsi wa borha and loko hi languta munhu wo fana na Manyangatsi A_K_A xinana se hi ta n'wi tirhisa ku xinana just to make sure ku hi twisisana loko u languta xinana xinyana i analyser music and u borha vanhu and munhu un'wana loyi a nga tshama a n'wi borha a penga tiko hinkwaro a n'wi lavalava Limpopo hinkwayo a nga n'wi kumi i mani i Manyangatsi loyi hi nga n'wi tumbuluxa namuntlha ku nga mani ku nga Soul Makamu so xinana it's Manyangatsa Soul Makamu a n'wi lavalava a nga n'wi kumi va tlhela va swi vula ka. ka xipfalo xa champin ni nge tshiki nyoka yin'we yi ni luma kambirhi ni nga kala ni yi dlaya um ni nqambi yi kulukumba hmm. ni nqambi yo swi yo tiva swilo a ni hakeli vafana va ni post loko va ni promotela I'm, I'm, I'm, I'm one of them i've never received money for promotion but um uh, manyangadzi ya nga byela osoli makamu ku oscar makamu wa n'wi hakela mali ku a n'wi promotela because every time um vamulweri va hakela manyangatsi ku a promotela oscar makama so at that level um oscar makama you shouldn't be paying people to advertise for you but u nga tshiki album yi fe oscar mhaka ku va va te nani um va nga ku cinci va nga ku humesi xiporweni hi mhaka ku va te nani um a nqambi yi kulukumba um ku na swin'wana swi nga tshama swi endla hi manyangatsi waza the greatest brand

a a a a ni swi lavelangi tsima ni tirha na bodze makhelwani wa mina la u yi twisisa kahle ni tirha na bodze makhelwani wa mina xingalani ni nge xi hlayi hi ku no xi kombetela ku chaya laha tlanga laha i this line yi ku byela kahle ku majojo was never part of this album it means you got hijacked along the way when they made peace they might deny it on interviews but it can this line tells you that because a nga se tshama a endla risimu a u mita majojo loko a ku xinghala ni nge xi hlaya i vula xona ku xona ni nge n'wi hlaya risimu ra khevi ya nyakapfana ku na like ku na ku na xi xin'wana xa xi ntumbuluxa mpfurumpumpum xa loko nge beat ya sungula xilo xana hi xona ku xi chaye hi xona. i i tirhe na xona na bodze wa swi tiva a ku makhelwani wa mina hi bula hi dirhata makhe bodze makwenu wa yena ni makwenu wa majojo so majojo was never part of this project this line tells you that so they never bother to go edit this thing because majojo was never part of this thing so that line tells you that um mi ta za mi ya khendla va mi nusa na tingati ta tinhongani nhongani xi xin'wana lexitsongo so a xi na ngati so loko u ze u tirhisa nhongani u yi fananisa na munhu ku nhongani yi nge khendli um u kombisa ku munhu loyi i lale ngopfu and mi n'wi vona ku mfenhe elalini Markman hosi ya mina byela T_C ku bovha yi kwate ngopfu Pitbull so bovha i Pitbull ku loko hi za ku Markman ni na ti-bodyguard yin'wana nga ni nga duma timbyana ta mina n'wana nga ta kelema i ti-Pitbull ta yena letiya swa ku swa byela a ku ni Pitbull loko ni luma ni tshiki so in this line i ku byela sweswo swa ku inana i. Byela thisi ku bova yi kwate ngopfu bova yi mani i pitbull ya ku loko yi luma yi tshiki that's so luma ka mpfunyuku and pitbull a ku before mani a ku before mfene nkulungwani wo tibela nkulungwani wo tibela a wu nandzihi soli eh ve ri nghoma yi ti chaya i a va tirhisa ti-example ta ku loko u jima eh loko yi tirhisa hi mele a ku ya ti-adverts ku ti-adverts ku themendela advert yin'wana na yin'wana ta to ku yi number one yi number one yi number one it's an advert. so hi ni tshiki ni ti advertisela na mina um majojo this tilayini hinkwato leti nga yimbelela hi majojo lama i tilayini leti omiteliwaka ku the opponent must never use them already swi tirhise khale musi hilako u nga ti themendeli ku u nena e-e swi ntirho wa vaseketeri walowo like those are the things um the opponent can say Hi ya mahlweni a ni mi soli loko mi nga swi twisisi ku why ni ti themendela a swi olovi ku hi ku duma or ku va duma something along those lines so leswi yena swi komba ku munhu loyi a n'wi rhifelaku i n'wi rhifela ku i duma wa vo loko vo va ku bifanyana u kwata u pfimba mutsolo loko vo vanhu va vulavula hi we ka social media wo kwata xitsongwatsongo wo kwata it shows a lack of understanding ya social media ene hi xichangani sweswi hi vula ku u ba ri u duma. mavona se mi ni vitana savage kusuka sweswi tinqambi letitsongo na seletela so historically if we were to do documentary ya soli makama we're going to list even like prominent figures which i can't name now lava at some point they were at the highest level whom he dealt with they are no more uh, i can mention lava mi nga va tolovela ku fana va hangalasa va nyupfi na cremora sweswi swa ku taniya so he is that guy wa ku when he comes he kills that's why i vulaka kahle ku nani loko u ku wa ni wa ni duvula meka sure ku a wu ni hupi loko wo ni hupa kan'we loko ni vuye ni ku xanga wa ri nkengerela loko ni ku loko ndzi ni ku eh, ni phitibulu loko ni luma ni tshiki loko wo ni hupa kan'we ni ta meka sure ku ni ya wa na wena

a yi tivi ku i mani ka Mister Phozi na Benny Mayengani a nga dlaya talenta ya un'wana mara a swi khula a phani ndlela ya kona hi fane hi pfala mabireki eh hambi u kwata wa lava u lava that's ku boha eh loko xuku xa humesa ni humesa swa mina ni funengeta so line la u yi u yi understand straight forward loko xuku xa humesa ni humesa na mina ni funengeta i ta a humesa album un'wana xuku xidumbu xa mukhegula music video xi trenda hi ku ye ye a tlha comment ka mina xinana soli makamba ku na ni hina hina hi lwisaka tinqambi mari a humesela yini a humesela yini ku pfala and i ta tirhisa line ya ku eh no loko ku humesa bini ma nga ni humese manyala music video musi mara ntiyiso wa mhaka i ku in this context i vula mani i vula mfene why why ni ku i vula mfene na because loko a ya mahlweni wa n'wi provoka beni mayangani ku ni nqambi yi kulukumba loko ni seta date van'wani va cisetela date ya mina va humesa hi yona so i swi vula mahlweni ka this line loko a vula beni mayangani ka this line as well a ta va swi katse kona kwalaho ya swa ku loko u duvula mina maka xo ka u hupan'we u nge ti endli wo kwetsima u tlhela u famba kahle u ta hakela um so oscar makam portrays this innocent face but i think naye solomon makam they do that um i portray this innocent face ya ku yangaleka swa tibifi bla bla bla mara i think swi fike swi n'wi chupukela loko a ri kruger la nga teka tinghala leta laha ta luma la so solomon makam demonstrate that ku ri Eh, mheni nqambi mheni nghala leyi mheni nghala ni xivandzana xa le khwatini na dlaya na dlaya nyiko loko u nga ni tivi so that's when he's trying to show ku ri leswi nga ti nga or ni sho tinghala leta laha ta luma laha e-e you are just taking chances my guy so risimu leri ri komba ku vu-savage bya miza loyi ku i mpela i na mona a nga dlaya nyiko i bihe mbilu Swi ti komba ka mani ka xilondza xa river because ka xilondza xa river is a total personal and heartbreaking diss track so um the first thing that you must pick from that song i ku i ni twisisa kahle lexi a xi vulaka xa ku sungula on that song I always tell you you must always pay attention to those things a xi vula ka ka ka ka ka ka ka xilondza xa rifu i ri i am not going to tell you anymore it means ni ku byeli ni ku tshika ku themendela vusiwana tshika ku tiputaputa mara u ya mahlweni swesweswi ni ku byela ra mahetelelo i am not going to tell you anymore you listen to that once you know that thing must give you a direction ku swilo swi ya kwini swi ya endla yini why a swi vula na i tlhela a swi vula na le ndzeni loko se a vulavula hi mhani towards the end because this song yi intro ya mhani ivi yi vulavula hi papa ivi yi tlhela yi yi ya kwini ya vulavula hi mhani um Eh, eh, eh, it's, it's, it's, it's a disrespect song honestly like loko u va u tshamile u tshamela vana va wehe so you might even feel like you're not a man enough u nga twa nga ku la ku ya nghena studio let's go mara nkosi wa vava a ni soli lavo ri lava nga miyeli munhu wo vulavula hi mhani every day i mani i mfana mfana hi vula oscar makam by the way rifu ra vava a ni soli lavo rila va va ri vakulukumba i mani munhu wa ku ri la ri nkulukumba a vulavulaka hi mhani every day oscar makam va ri lava hume tipfi rito tipfi a nga ri tirhisa a nga sunguli ku ri ku ri tirhisa rito tipfi i ri tirhisini ka signature towards the end of the song um, eh, eh, a vula mani a vula va sika makama na la i ku komba it gives you a footprint ku this is a distract song but wena u nga yi teka the way you want to take it but this is a distract i beef dideng leswi swa manyangazi ku va vidlabha na ku tlangatlanga nje just i'm just no, no ku masaja masaja so if you thought that was a beef and then uka nga ndlangu nchumu then track 8 yi fika yi ku manya nomo u ku bva wa swisisa so i ku kombisa sweswo so rito tipfi a nga sunguli ku ri tirhisa and na le ka risimu ra manyangatso i pfa a vulavula na hi ku kopelakopela like a ni swi rivele u vula na hi swin'wana swa ku hi mina xilawuli um se va lwa hi mani hi swivongo and i mani a nga rhanga a tirhisa xilawuli solo makamu ka yini ka ka ka signature ivi nsini ya n'wina yi vuya yi ta themendela hi swona hi ku hi mina xilawula ni ri one a yi a nga tshama a ti vulavula a ti phata a vulavula xilawula mara i ya a swi tirhisa loko buti wa yena a swi tirhisani a swi tirhisa as a against his own man his own opponent so um va ri lava va hume tifi tifi i misisi yo basa um so i mani wa misisi yo basa i mfene a swi kamakama Hi zama ku khongotela va nga miyeli va ku vona va lava mhani like ka mhani u nge n'wi byeli na kwalaha ka sini na dayimana le ka ku lava ka mutswari wo tiya i vula straight a ku na ha to yimbelela hi swona ya mhani hi mina wo vulavula ngopfu hi rifu hi mina wo vulavula ngopfu hi vusiwana i i i mfenhe yalweyo . Eish this one is bad man you know like and if if thatsa ni ku loko wo yingisela ku ri na vana it's bad a ku ku khongotela swihlangi swi ku papa ntsongo papa va lava mhani that's bad man yo that's bad man ah ah ah ah that's bad ku khongotela swihlangi yingisela I nhluvuko n'wana buti wa mina a ta ka mina a ku papa ntsongo ni ku n'wananga a ku papa va lava mhani imagine ta delelana. e ku na kun'wana ngo ku vulavule swihlangi swi ku swi ku papa mi famba kahle a swi nga swi twisisi um leswi a swa nkoka n'wana ta mi kuma ku ri vulavula na hi papa um se ri ya mahlweni futhi loko ko lova mhani xi nge heli xilondza xa kona se ra pfala se i last verse xi nge heli xilondza xa kona leswaku mina loyi wa ku vulavula ngopfu hi rifi ni nge twi hi wena na ha ta tshama ni ri la mhani wa mina um Hambi va va khongotela vafuwethu a xi heli xitlondzo xa kona ku hambi hi khongotela vafuwethu vula na yena vafuwethu like it's like brothers wavo eh like hambi va khongotela vafuwethu a xi heli xitlondzo xa kona ka xo va xi nyanya and minkarhi yin'wana u twa nga ku hi wena u ri one u nga na xitlondzo lexi wo twa ku vava u ri one wa rivala ku va tele vanhu lava pfumalaka va va mani futhi loko wo va na mutsako va na swicele nuna xi ku xi biku nsati xi ku xi biku ku khongetela swihlangi a ni va yimbelela xikan'we nsati na nuna it's it's showing that ku nsati na nuna va yimbelela xikan'we va rila hi mhani va ri two ene lava va nga se va twa va rila hi mhani i vana lava ku nga ri hi mhaka ya ku mhana vo tshuki yini yini hi ku mhana vo i kona number two mara va tshama va rila hi kokwana se va boha khongeta ku papa mi nga rili papa mfana. Hikuva a hi fani mehe ni lela ni nga biwangi ni lava mhani ya i swi vulini onse ka makamu leswaku na hi nyikiwe mintirho yo ku hambanahambana ni nyikiwe talenta yo ku hambanahambana hi nge fani um wo ta yimbelela swa tigigi mehe ni ta yingelela ku thova mi um swilondza swa vanhu lava nga vaviseka ni lava mhani um n'wina mi nga mayindi tipfi mina ni lava mhani mi nga voni misisi yo basa ka mina me ni lava mhani wa mina tipfi ra tirhisiwa futhi e, tipfi misisi yo basa ku vuriwa leswaku um oscar makame laha mhani ku hundza xitimele laha ni twa onge ku vava swa mina ntsena um ni swi hlayini leswi it was a commentary on these two songs I, I think uh, leswa Benny Mayengani u ndlula hi kona sure ku ri if Benny Mayengani tags me along he knows I'm a big act a swi nga ri swa nkoka ngopfu but um